Dostlar hemmäňize bu gün bir dana video dolýas. Bu ýerlerde kulamam bu ýerde dursun. Biraz kulany takmadym. Saglyklykda syrna umyt etýäs. Her ýerde bolsaňyz aramlykdan bu gün bir dana video dolýas. Bir dana parka gelipdim. Bu parkda biraz video dolaýyn diýdim. Köp dostlara men nähili närakam video dolaýyn diýip aýypdym. O dostlar da aýypdyr.

Hawa, ýene aýlanýarys bu ýerlerde. Bu ýerlerde näme bar? Bu ýerlerdem gutulary bar. Gutular. Görseňiz içeri girmäýin boş ber. Gutulary görýäsiň hem gutulardan şamal aýlaýan edip bir namaýyş edip goýan ýerde. Yani hiç hiç bir pikrim ýok bu närsede. Hawa dostlar, ýene-de aýlanýarys bu ýerlerden. Bu ýerlerden aýlanýarys, aýlanýarys. Bu daragtlary görýärsiňizmi? Bu daragtlar meniň pikirime ýanypdyr. Jeňňelerde ýany ýa jeňňeler bir wagtda od alýar, odanam pile galan kündeleri getirip ýerde namaýşa goýupdyrlar.

O tarapdam tren ýollary, demir ýoluň närselerini goýupdyrlar. O ýerdem motorlaryň digirleriň içinde güller ekip goýupdyrlar. Ýene dowam etýäs. Garaň daragtyň içinde daragt ekipdir, güllere garaň, güllere. Bu güllere garaň. Ajaýyp. Bu güllere garaň. Köp bir ajaýyp dämi?

Ajap güller dämi garaň dostlar güllere. Ha kamerany bir ek salsana diýer ha. Kamera beş wagty video dolýa. Bir hem diýalym ba ol e, şu wagty videolary dolýa. Oňa minnetdarlyk bildirýän bu ýerden. E, bir ýerde bir sahat ba. Ama saadyň içinde hiç näme ýok dostlar. Saat

Köbelek, kebelek, kebelek diýseňiz, kebelek diýseňiz. Täli. Bu ýerde Swidende dilinde manylyny bilipden. Gördüňizmi? Gadymy demirden gurşan. Ýaňa gördüňiz hem, çyndakysyny hem gördüňiz. Hawa dostlar, bu şekilde bu şekilde wideolarymyz hem ahyryna gelýär. Wideo köp çozmaýan, ýani bir parkda, kiçiräk bir park ýana garan. Ýerlere garan, bu taraplara garan. Ana şu näbir park ýa-da şu näbir parking üçin. Bu ýerde hem garaň adamlaryň ýokarsynda näme bar? Çöplük kamp ne? Hiç bilmeýän. Bu ýerde hem botallar bar. Ýani erin ýani botallar namaýyş üçin goýlan. Ýerinde goýalar. Ajap, e, belli ajap edip gurşapdyr da, men siziň nazaryňyza garaň. Şüşeleri biraz aşak edip Mine sen ýene köp haryjyla beýle närsleri ýagşy görýär. Aýlanyp ýenki ýene öňki ýerime barýan. Sizler görüň, e, wideolary görüň. Nazara düşünçäňizi beriň. Gelejek wideolar nära akym bolsun. Oňa görä wideolary dolan. Bu ýerde çeşme suw edip gurşapdyrlar. Ajap manzara.

Öz park e, ya ak öýümize baryas yani kömmeze baryas kömmeze şu wagtda. Şu ýerde ahyryny gelen, şu ýerden aňyrdan aýlanyp doldum gidip. Bu ajap narsalara gara. Bular şamal bilen aýlanýar dostlar. Yani bar gurşalýar diýip şöyle bir namaýyş. Hawa, ýene de geldik e, öňki ýerimize. Hawa dostlar wideom tükentdirýon şeýerde hudaýaryň etýän sizler bilen düşünje pikirleriňizi alyň men abi aýtjak gepimi tapmadym ýene bir parka geldim hoşuma geldi oň üçin wideo doldum paýlaşdym ýutubda ýutubda köp wideolar daşarda bolmaýar şonam aýdaýyn içerde doljak bolýan kompýuteriň içinden Kays oynar oynap, oynam biraz oynap, oyun oynam yok da kamplarda. Mal bulun için oynam oynap bir an videolar getiren o sebaptan. Ýana Hudaý äriň edip ýerde bäş dakga oturarys, bäş dakga on dakga oturarys, ondan soň giderin menem öýe garşyn. Oň üçin he YouTube adrese laýk beriň, dostlaryňyza paýlaşyň. Ýani YouTube kanala öz dostlaryňyza, öz ýakyn dostlaryňyza çagyryň. Köpçülik bolar, kança köpçülik bolsa, şonça wideolarymyz bolar. Sag boluň, saglykly ýaşaň, Hudaý äriňiz. Baý baý.